Vawiini December ni sawmthum pakhat, kum sang ni sawmhnih pathum Pathian ni a ni a, kum sang ni sawmhnih pathum ni tawp ber hun kan lo thleng ta reng mai. Kan inhmuh leh hunah meuh chuan kum sanghnih sawmhnih pali ni thar duh awm tak kan chuang kai tawh ngei ang a. Kum sanghnih sawmhnih pali Pathian awmpuina leh kaihhruaina zara hlim leh tluang taka inthlen theuh theih nan duhsakna sang ber ka hlan che awh a. He kum sanghnih sawmhnih pali lo thleng tur hi Pathian awmpuina leh kaihhruaina in chana a malsawmna nasa tak in chan zel theihna turin duhsakna sang ber ka hlan a che u. Tunhnai mai kum sangni sawmhnih pathum, Decemberni sawmhnih pakua zirtawpni khan Lawngtlai District chhung Tunhnai mai kum sangni sawmhnih pathum, Decemberni sawmhnih pakua zirtawpni khan Lawngtlai District chhung Burma Ramri Depa awm Tuisen tlanga Burma sipai zahsawm nga pakhat zet chu an sahimna zawngin an rawn tlan lut a, Assam Rifles kutah inpein mawreh kaltlangin an ramah thawnlet an ni dawn nia sawi a ni. Mizoram chhim lam hnaihah awm Rakhine State chhunga Arakan Army leh an tanrualpui Brotherhood Alliance invuahten Burma sipai sorkar laka beihpui an chhuahna kal zela Myaku leh a chheh vela Burma sipai camp te an beih a. Burma ramri khua Parva bul lawka awm Myanmar sipai camp pawh beiin an la a. He camp ah awm Burma sipai te hi an sahimna zawngin Mizorama an rawn tlan lut leh ta a ni. December ni sawmhnih pakua chhunah khan Burma sipai sawmriat pathum te chu Mizoram chhungah rawn lutin tuisen tlanga Assam Rifles kutah an ral thuam nen an tlu lut phawt a, a hnuah mi sawmruk pariatin an rawn belh chhah leh a. Myanmar sipaite zingah hian hliam an awm nual a, Mizoram rawn thleng zo ta lo pawh an awm nual nia hriat a ni bawk. Arakan Army te hian Pathian ni liam ta December ni sawmhnih pali khan Rakhine State chhunga Muraku District Police Station an beih a, nasa taka ni hnih an beih hnuah December ni sawmhnih paruk zan dar kua vel khan an la a. Pathian ni vek khan Arakan Army leh Chibil hel pawl dang tang rual Brotherhood Alliance te chuan Rakhine State chhunga mi tho, Thutawma Military Base an bei ve nghal a, Burma sipai te hi an hmunpui lam atangin Laipui leh Indo thlawhna in pui an ni a, mahse thawh leh ni vek khan an tlawm ta a ni. Arakan Army te hian Chin State chhim lam dep a awm Paletwa Township chhunga Khawei tlang chhip ah Burma sipai outpost bei in sipai lam hian an mahni beitu te hnawh kian tum in Nunaupui sawi lo te an bei ta thung a, Sakawhmun pawimawh pagoda leh Temple bakah Arakan mite hmanlai khawpui Morocco-a an lalte kut hnu la awm UNESCO World Heritage an bitum zui a, hmanlai thil hlui an vawn that te hi an tichhe nasa hle a. Thlawh theihna atanga bawmthlak a laipui an pawngkah bawk vangin civil mi paruk in nunna chanin, Payarpo IDP camp-a civil mi paruk bawkin nunna an chan bawk. He inbeihna vang hian Murak U chheh vela cheng mi singa chuangin an sahimna zawngin an in leh lo an tlanchhiat san a ni. Arakan state hi Mizoram chhim tawp lam atanga hla vak lo a awm niin Lawngtlai district nena inheng a awm. Chin state chhim lam kal tlangin Mizoram atangin a hla lem lo a. Chin state chhim lam rambial zau tak hi an ramah an chal nghe nghe a, tuna India leh Myanmar insum dawn tawnna tur kawngpui Kaladan Multi Modal Transit Transport Road in a va pawh tur situi hi an khawpui niin chhim tuipui luang zel in a va pawh lawngchawlh hmun lian tak a ni. Tunlai hian Myanmar ram chhung Mizoram hnaih tak tak Chin state leh Rakhine state inrina Paletwa khua ah Myanmar sipai te leh Arakan Army te nasa takin an inkap a, hei vang hian India ramri ah sipai eng emaw zat dah niin an buaina hian min nghawng tel theih vangin Mizoram chhung ramri hnaih khaw thenkhat ah mipui te pawh inral rintir an ni a, tun hi a thleng ta a ni. Tunhnai khan Mizoram chhim lam Lawngtlai District chhung ah ni dang ang lo takin India sipai an che kual nasa hle a, hei hian mipui ngaih a tih that loh vangin social media ah sawi hat hat a tling a, A chhanbulpui ber chu kan thenawm maia Arakan Army leh Burma sipai an inkah nasat zual tak vang a ni. Burma sipai te leh Arakan Army te an inbeih nasat zual em avang hian Mizoram chhunga Arakan Army leh helpawl dang lo lut tur veng tur leh Mizoram mipuite venghim turin Myanmar ram ri hnaih Lawngtlai District chhunga India sipai company hnih dah a ni tawh a, hemi hma hian sipai thahnem tak dah a lo ni tawh bawk niin an sawi. Burma rama chibil hel pawl chakzualte zinga mi Arakan Army kum sanghnih pakua, April ni sawm, khan mi sawmhnih pakua lekin an din a. Arakan tih hi sapho lamrik dan anga ziah mai niin a nihna takah chuan Rakhine tih zawk tur a ni a. Rakhine state ah hian hel pawl dang pawh an awm ve tho a, mahse Arakan Army han ter phah an awm meuh lo. United League of Arakan Party hnuaia ralthuam keng pawl niin, Army Chief chu Major General Tuan Major General Tuan Mrat Naik a ni a. Arakan mi leh sa ten remna leh muanna an nei a, zalen taka mahnia ro an inrel a, hma an sawn theih nana din an ni. An din tirh hian an tet em avangin Kachin State chhunga hel pawl lian ber, Kachin Independence Army, KIA, an bel chawt a. KIA ho inkhuarna hmunpui laizak camp-ah training-in ral beih dan leh ralthuam chi hrang hrang hman dan an zir a, nakin zelah pawh KIA te nen thawk ho turin thu an thlung hial a ni. An training chhuah hnuah an state Rakhine State-ah inkhuarin an pung zel a, Burma ram chhung hmun hrang hrang, Kachin, Shan leh Karen State-ah an inzar phar a, India leh Bangladesh ramri chheh velah che tlaiin Tripura State chhung thlengin an tlawh pawh reng niin an sawi. A tira mi sawmhnih pakua lekin an din khan hma a sawn chak hle a, a ni telin an pung a. An din atanga kum nga hnu kum sanghnih sawm pali a lo herh chhuah meuh chuan sipai sang khat zanga tanga sanghnih inkar neiin hel pawl deh khirh tak an ni tawh a. An huang zauh zelin an pawl a inpe an tam tial tial a. Kum sawma upa an nih meuh chuan ral do thei thiau sipai singkhat tling chhoin civil mite zingah thlawptu an ngah ta hle a. Tunah phei chuan sipai sing thum an nei tling tawh angin an inchhar a, an zingah hian hmeichhe sipai battalion pawh an awm a, an chang tlung tawh hle ni. Tun hma tang tawhin Kawl ho nen hian an lo inbei tawh thin a, an lo ropui te hun lai, Yakhine, Mro U dynasty hun lai daih atang tawhin an lo inhmachhawn fo tawh thin. Amah erawh chu anmahni ai tam zawk Burmese an tih ber Kawl ho ngam lovin awp ve an ni a. Buddhist sakhaw biatu Arakan ho Buddha lim lian pui pui te pawh Arakan ho khawpui a kiap atangin Kawl ho khawpui Mandalay ah an phurh luh sak a. Hetih hun lai Kawl lal hi Mizo thawnthuaa hming lang siampahrang a niin hetih hun lai hian Sitwi hi a kiap tih a ni nghe nghe. An tum dan ber chu anmahni aia hnam lian leh chak zawk Call ho awpbehna lak atanga tal chhuah a, mahni a ro inrelna ram din a ni a, Burma atanga indang kher lo pawha Shan State chhunga Mongla Special Region ang emaw uah WHA hovin an mahni rorel hran theihna, Self Determination emaw Autonomous Confederation State emaw an neih ang neih an duh a ni. Kum sangni sawm pasarih bawr chho atang khan ramzalen nih tumin ralthuam lekin an lo bei chiam tawh a, Khatih hun laia Burma sorkar khan Tharuma a beih let avangin sipai kut an tuar nasa hle a, khaw tam tak hal niin Bangladesh ah mak ta duai tel fe an tlan chhiah a, khaw hal pawngka leh pawngsual an tawk nasa hle a, Burma sipai ho in puak phur atan an chhawr lui vak vak bawk nen an mang an zia leh an chan rap thlak zia kha khawvel in a hria a nih kha. Arakan army hian ral thuam pawh an nei changkang khawp mai a, US siam M sixty leh M sixteen Automatic rifle te hial an nei a, kahṭhelh harsa zawk ni hiala an fak. Sniper ho hman chi Barrett, MRAD man to tak tak te pawh an nei a. Heng an sniper chhuan tawlul te hmang hian Burma sipai ho tu lawk zual te an bi tum ṭhin a. An chatuan hmunah an thawn liam nual tawh nghe nghe. Engtinia hetiang ralthuam ṭha tak tak te hi an neih theih tih chu zawhna lian tak a ni a. A chhahna awlsam tak erawh. Tangkaiin engkim a si thlu tih a ni mai. Sum a awm phawt chuan lei tur chu a awm mai zel. Heng ralthuam tha tak tak te hi Bangladesh-a a ruka silaia sumdawng thin te hnen atangin awlsam deuhin an lei thei a. Tin, kan thenawm state-a hel pawl ULFA, Meitei leh Naga ho hnen atangin an lei thei bawk a. Silai tha tak neih ringawt mahse, a mu hman reng tur an neih si loh chuan awmzia awm teh chiam chuang lo va, mahse Northern Brotherhood Alliance-a an thawhpui KIA leh UWSA ten a mu lamah an pui a, ralthuam chi hrang hrangin an tanpui nasa hle bawk. Sorkar do kawnga inthurual na nana chu kawng engkimah an inpui tawn tih ila a dik ber awm e. Myanmar sipaite leh Arakan Army te hi vawi tam tak lo in khuai nuai tawh thin an ni a, Burma sorkar sipai lam hian in do thlawhna thlengin an che lak a, sipai pawl pahnih te in beih avang hian kum sangni sawm pasarih atanga kum sangni sawm pariat in kar khan Myanmar ram chhung Paletwa leh a chheh vel acheng mi sanghnih vel chu an sahimna zawngin Mizoram ah an lo ral tlan tawh nghe nghe a, an zing a tam zawk hi Lawngtlai district chhung ah an lut a ni. Ara kan ho hi hnam upa tawh tak niin kum zabi sawm parukna vel atangin anmahni in Lalram an lo nei tawh thin a. Buddhist-a khua bia niin an cheh vela hnam hrang hrang ten hming hrang hrang, Arakanese, Rakhine, Marma, Mox leh Mirima tih ten an ko thin a, an hming leh an chungchang sawina hming pawh a danglam nuaih mai a ni. Kum sang ni sawm chhiarpuiah khan Myanmar ramah Arakan mi, Nuaisim, nuaih sawmhnih pathum singli sang ruk an awm a, Bangladesh ah nuaihnih sang sarih vel awmin India ram ah si nga vel an awm bawk a. Khawvel pumpui ah Arakan mi nuaih sawmthum pathum chuang an awm nia ngaih a ni. Kingdom Kingdom of Morak U hi Arakan ho Lalram hming a ni a, kum za thum sawm nga kal ta AD sangkhat za li sawm hnih pakua tanga sangkhat za sarih sawm riat panga inkar kha an ropui vang lai niin an sul hnu hmuh theih a la awm nual a. Tibeto-Burman thlah niin South East Asia a Buddhist sakhua lo dawng sawng hmasa ber an ni a, an tawng pawh hi Kawl tawng kan tih mai. Bama tawng nen a in zul hle a, titi satliah phei chu an in hre tawn vek a ni. Kawngbawng District a an lal hnunung Mizoten siam pahrang a tia kan hriat Thibomin khan Arakan lalram hi hneh chhuh in a awp a, Arakan hnam eng emaw zat chu chim ral a awm in an ropuina an hlauh ta a ni. Tuhnu deuhah rawn harh chhuak in Kawl ho awpbehna laka ta chhuah zalen tumin an bei a, mahni kut ke ngei a din tumin kum zathum sawmnga chuang kal ta a an do thin. Burma sipai te an do chhunzawm leh ta a ni. Arakan ho hi Burma ram chhung Rakhine State bakah Mizoram hnaih, North Tripura te Bangladesh ram chhung Cox's Bazar leh Sitagong Hill Tracts ah te an awm nual a. Bangladesh ah hian Bandarban, Khangrachari, Pokcho, List leh Baguna District ah te an in beng belh hlawm a. Sipai chak tak nei an nih vang in Bangladesh sorkar chuan hmanrua a hmang in an kut in rule kua a zen thin a. Bangladesh a zo hnah thlak unau mang an tawp a silai meuh lek a inrel bawl na hran ngiat mek te beih nan a hmang a. Hei vang hian Bangladesh a zo hnah thlak tam tak chu Mizoram ah rawn ral tlan in va thuam pui leh a chheh vel ah an tang khang mek a ni. Burma sipai sorkar do tawh an nihna zawnah fa kum viau mah se, kan Mizo puite ngei nasa taka bei thin tu an nih vangin keini tan chuan fak an har rih. Burma rama sipai sorkar do tute chuan kumin kum sanghni sawmhnih pathum October ni sawmhnih pasarih atang khan beihpui chhuah tak takin a hming atan pawh Operation one zero two seven an vuah a, thlani chhung lek beihpui an chhuah chung October ni sawmhnih pasarih atanga December ni sawmhnih pasarih inkar khan

An thil tih hi Burma ram chhunga state paruk leh region panga a hel pawl hrang hrang sipai sorkar paihthlak tuma bei mek ten thlawpin beihpui an chhuah ve nghal a, vah chap kang ang maiin sipai sorkar kut ata ram an la ta duai duai mai ni. Ta'ang National Liberation Army te hian December ni sawm panga khan San state hmar lama awm Nam San outpost lahin December ni sawm pakua khan Mantong outpost an la zui leh bawk a, Namtu, Laucai leh Kutkai township ah

Sipai thut hmun sawmruk pakua an chhuhsak hman bawk. The Brotherhood Alliance-a tel sipai pawl pathum zinga pakhat, Arakan Army chuan Rakhine State chhunga Murak-U ram bial chhunga Burma Police Headquarters chu Christmas ruai chheh ni December ni sawmhnih paruk khan lahin Rakhine bial huam chhung Pokto, Minbya, Mungdo, Buthidong, Morocco leh Ramriah te November ni sawm pathum atang khan an inbei chho reng bawk. December ni sawmhnih pasarih thleng khan Arakan Army te hian Rakhine State hmar lam biala Burma sipai camp leh outpost za sawmli la tawhin Chin State chhunga sipai camp pahnih an la tawh bawk. Burma chhim lam rama awm Karen State ah pawh Myanmar rama chibil helpawl upa ber Karen National Liberation Army leh People Defence Force ten Southern Command-a hnuaiah beihpui an chhuah mek a. December ni thumah Moni khawpui an lak hnuah Bagu Region-a Burma sipai hmun pawimawhte an be tum zui zel bawk. Operation one zero two seven kal zelah Karen-i hel pawlte pawhin Kayi State chhunga Loikaw leh Dimawso biala sipai camp sawmli zet an la tawh a. November ni sawmpakhat atanga operation an neih tanhming chawi a, Operation Eleven, Eleven an vuah kal zel a, Shan State chhung Pekon Township ah beihpui an chhuah chhun zawm mek a. Burma ram a Township an tih hi Mizoram a Subdivision kan tih nen hian thu hmun a ni. Karen hel pawl leh an thurualpui ten sipai camp an lak zing ah hian Loikaw University a sipai inkhuarna hmun pawimawh lutuk leh Loikaw Police Headquarters te a tel a, tunah chuan heng hmun hnih te hi Karenni National Defence Force, Karenni Army, Karenni National People's Liberation Front leh PDF ten an luah tawh a ni. Irrawaddy News in a tarlan danin Mizoram, Deb, Chin State ah pawh Chin hel pawl ten India leh Myanmar inrina bula awm khawpui pathum te la in Burma sipai leh police ten an camp pali an tlanchhiatsan bawk a, heti hian a vai in sipai leh police awmna hmun sarih an la tawh a ni. Chin State tih lo a Burma ram chhunga Mizo bukna Sagaing Region ah Kachin Independence Army, KPDF, leh an thurualpui ten Burma sipai awpbehna hnuai a awm khawpui pali an la tawh a. November ni ruka kawl in khua an lak kha sipai sorkar dotu ten district khawpui an lak hmasak ber ni in. Tunah chuan he khawpuia rorel hna hi mipui sorkar National Unity Government kut ah a awm tawh a ni. Khati zawng kha tun ṭum atana kan rawn tihchhuah leh theih te chu a ni a.